שבת קודש פרשת פנחס תשפ ג איז א שבת וואס. איך מיין אז ס'איז נישט מעגליך פאר מיר צו פארגעסן אזא שבת אריין אין מיינע ביינער, און אסאך מענטשן פון כלל ישראל האבן אויך מיטגעהאלטן יענע שבת, אבער ס'קען זיין מענטשן פארגעסן מיט די צייט. אלס ראש מדריכים אין צעהלימער קעמפ האבן אונז געהאט יענע שבת גאר גאר א שווערע דורכגאנג ווען שבת ביינאכט נאך די סעודה איז א יונגל א כשר'ע טייערע לעכטיגע נשמה, שיער בלא ר' שלום בן חיים מציון זינגער אוועק פון די וועלט שבת ביינאכט. עס איז געווען עפעס וואס קיינער קען זיך נישט פארשטעלן ווי אזוי עס זעט אויס, און קיינער זאל זיך נישט פארשטעלן וואס עס מיינט, נישט נאר די שבת וואס מען האט געדארפט שלעפן בשעת קיינער האט נישט געוואוסט וואס גייט פאר, נאר אונז האט מען געוואוסט, און פירן די גאנצע שבת, אבער מער פון דעם און שווערער פון דעם איז געווען די מוצאי שבת. ווען מ'האט געדארפט נעמען די מייק אין די הענט און לאזן וויסן פאר אפאר הונדערט קינדער אז איינע פון זייערע חברים וואס איז געווען דא מיט זיי איז אפאר שעה צוריק גייען זיי מער קיינמאל נישט זען און די בכיות די קולות וואס האט זיך אפגעטון אין די פלאץ. ס'איז נישט מעגליך מסביר צו זיין. ס'איז נישט מעגליך מסביר צו זיין. זיצן אפאר הונדערט קינדער וואס זענען געקומען אין קעמפ צו זיין פרייליך, געקומען אין קעמפ צו הנאה האבן פון אקטיוויטיס, פון אלע סארטן זאכן, און אנשטאט דעם זיצן זיי זיי וויינען אויף איינעם, איחוד מיט נייע חבירים. ס'האט נישט געדויערט אפאר טעג, מיטן אייבערשטנ'ס הילף און מיט די הילף פון אסאך וואלונטירן פון ארגאניזעישאנס, צו בארואיגן די קינדער. ס'איז געווען אלע סארטן קינדער, ס'איז געווען די קינדער וואס האבן געדארפט. ס'איז פלא מ'זאל זיך זאגן א גוט ווארט און פארשטיין און אויסהערן. ס'איז געווען קינדער וואס האבן אים געקענט שוין פון אסאך יארן, ביי זיי איז עס געווען שווערער. אבער נאך אפאר טעג קען מען זאגן איז די קעמפ צוביסלעך צוריק געגאנגען אין פלאץ ווי ס'דארף זיין. ס'איז געווען איין גרופע קינדער וואס האט געדוירט לענגער און ס'איז געווען שווערער, און מ'האט נישט געקענט פארשטיין פארוואס, וואס וואס באדערט זיי? וואס איז זיי? ס'איז נישט דווקא קינדער וואס קענען אים, נישט דווקא קינדער וואס זענען געשלאפן מיט אים אין איין שטוב, וואס איז? די שוועריקייט פון זיי. עס האט גענומען צייט ביז איך האב פארשטאנען אז די גרופע קינדער זענען געווען די קינדער וואס זענען זיי אויסגעקומען במשך די צייט ווען ער איז געליגן פאר'חלש'ט אויפן פלאר, און זיי איז געווען די גרופע וואס האבן געזען, זענען דארט געווען, איינער איז אריינגעגאנגען אין די צימער פונקט, איינער האט געהערט פון איינעם אז מען קען גיין זען איז ער געגאנגען זען. די קינדער וואס האבן געזען, די קינדער וואס האבן מיטגעהאלטן די צענע דורכן זען, ביי זיי איז געווען די שווערסטע. ווייל ווען א מענטש זעהט עפעס גייט עס אריין אין קאפ, אין הארץ, אין די גאנצע נשמה, און מען קען גארנישט ארויסנעמען, עס איז זייער זייער שווער ארויסצונעמען א בילד, און פאר די קינדער ארויסצונעמען די בילד פון זייער קאפ איז געווען עפעס וואס מען האט נישט געקענט, דאס מיינט אינו דומה שמיעה לראי', יא ווען מען הערט, מען הערט ס'איז געשעהן פיין, אבער איך האב עס געזעהן, ס'ליגט די בילד ליגט מיך פאר די אויגן, איך האב עס מיטגעהאלטן, די זעלבע זאך ווען א מענטש זעהט א שלעכטע ראי', און די זעלבע זאך א גוטע ראי'.